וועגן די ענין פון יציאת מצרים פון אלע מין הכרות וואס איז דא אשר את עשיך אשר בראשיך אלע מין אזעלכע זאכן סאו איך האב געלערנט יום טוב די בעל התניא האט א מאמר אין זיין אין זיין סידור ס'הייסט צום שיין ווען ביי די מצות ווערעווער איטס קאלד שייך פאר מצות און ער רעדט וועגן די קשיא און ער זאגט אויך א תירוץ לפי דרכו און איך מיין, און די ליובאוויטשערס מסתם לערנען עס און זאגן און זענען מסבירים און זאכן, אבער איך מיין אז ווער ס'האט געלערנט מיט אונז די, בעיסיקלי די כוזרי, עס הייסט, ער איז לכאורה די סאורס פון די, פון די איידיע, פון די וועג פון טראכטן, און אפשר אנדערע וואס זאכן וואס זיי האבן געלערנט, אה, קען זעהן ריעלי, און א לאט, די כוזרי ענד רמבן, איי וויל שאו יו האו, די כוזרי ענד רמבן, ריעלי ער, אה, ריעלי די. אממ. געמאכט צוויטן. מאך מיוט. סארי. קען רעדן. ריעלי, אממ, אה, מיוט אן. אממ. ריעלי, אה, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האלט און איין זאגן איז אז מענטשן האלטן איין לערנען זאכן אזוי ווי בעל תני'ס מאמרים אדער אזוי ווי אנדערע חסידישע ספרים as if they were born in a vacuum as if they didn't read anything before them

סאו עניוועיס, איך וויל ענק ווייזן א זייער א יסוד, למעשה איז זייער א יסוד איך גיי עס ארויף לייגן, ס'איז ווערי יסודות'דיגע מאמר אין חבד דאס דאס מאמר, אטליסט די איידיעס דערצו אין איט, צו מ'ברענגט עס פון דא צו פון אנדערע פלעצער וואס זאגט ענליכע איידיעס, וואס האט צוטון מיט אלע זאכן וועגן אמונה און וועגן ידיעה אלע זאכן וואס אונז רעדט וועגן. ענד יו קען סי איף יו נאו די סאורסעס דעט ווי רעד, און אטליסט וויאזוי איך האב זיי מסביר געווען קען מען זען אז ער זאגט מער ווייניגער נאך א שטיקל כוזרי און א שטיקל רמבן, ער איז זייער משלב, און כמעט ווי אזוי זאגט נישט קיין אייגענע קיין אייגענע חידוש דאס הייסט ער האט זיין נוסח זיין קנייטש ווי אזוי ער זאגט עס אבער די קענסט זייער קלאר זעהן אז דאס איז דאס איז דזשאסט הים ריטעלינג די אולד סטארי אין היז אין היז לענגווידזש סאו איך וויל ענק ווארטן כ'האב עס זייער לאנג כדרכו כ'האב געמאכט אזעלכע איי איי רעד טרו איט איי איי מעיד סאם האו איז איט קאלד די אנדערליינס נישט אנדערליינס נאר די געלע היילייטערס אויף די מעין זאכן וואס וואס כ'האב געוויזן. און ער גייט אזוי, איך גייט גיין זיין מהלך שנעל, און איך וועל ווייזן וואס איך זעה. ער הייבט אן מיט א שאלה, פארוואס די מצה, שטייט אין זוהר אז מצה הייסט מייחל די מ' ניסן, און ער וויל וויסן וואס ער מיינט די זאך מצה, מייחל די מ' ניסן, אקעי. זאגט ער אזוי, קודם דארף מען פארשטיין וואס מיינט אמונה, מייחל, מייחל פון אמונה, סאו וואטס אמונה אלל אבאוט? סאו הייבט ער אן פון די קשיא, ידוע קשיות המפרשים, פארוואס שטייט אנכי ה' אלקיך אשר האט ער זיך אומעט דערצו אויף שטייט נישט אשר ברוסי שמים וסעורת די קענסט זען גראדע אז די וועג ווי זי לייגט אראפ די קשיא איז אביסל אנדערש ווי אנדערע מענטשן די פשט האבן עס אראפגעלייגט דאס הייסט אונז האבן געלערנט די אבן עזרא אדער אנדערע זיי האבן נישט געזאגט איך זעה נישט געדענק נישט אז זיי האבן געלייגט אזוי די קשיא אזוי ווי ער לייגט עס לכאורה די קשיא זייער איז געווען אז אשר ברוסי האט אסאך א גרעסערע סיבה אדער אסאך א גרעסערע מקור פאר א מנין אדער אסאך א גרעסערע מקור פאר עבודת השם ווי די ענין פון אשר את עשיך מארץ מצרים, וויטש איז לייק וואן סטארי, איינע פון די זאכן וואס ער האט געטון איז את עשיך מארץ מצרים, פארוואס, אזוי ווי די קיז יא האט געפרעגט, וואס גייט מיך אן, דאס איז דאך נאר א גייד צו אפאר מענטשן, ס'איז נאר די גייד, אפשר בער קושיא קען מען צולייגן אז ס'איז די גייד אויך פאר זייערע אייניקלעך, באט איט סיעמס טו בי מאטש לעס מוכרח, מאטש לעס צו שכל'דיג א הוכחה, די גאנצע ענין פון יציאת מצרים, ס'איז נאר א איידעס, ס'איז נאר א מעשה. און באמת איז אביסל, ער לייגט אראפ די קשיא אנדערש, ער לייגט עס אראפ, אז וואס זאגסטו מיך, שערט אז איך מיינט עס ריין כאילו דאס איז די גרויסע נס דאס איז די גרויסע פעלע די גרויסע ספאלעס איז נאך פון איך דו אסאך א גרעסערע חידוש פאר וואס ווייל יציא עס מיט ריין לך נא יש מי יש אזוי ווי אין זונגן אלע מאל דו יש מי אין איז דו יש מי יש יש מי אין אז די אייבשטאג מאכט די הימל און די ערד פון גארנישט דאס איז א ריזיגע פעלע גארינג טו באלטאניא אה, מען קען זיך חוקר זיין אויף דעם, אבער דאס זאגט ער, דאס איז א גרויסע פעלער. אה, צוזאם צו טוישן בלוט אויף וואסער, דעטס דעטס סמאל סטאף, דאס איז נישט, איף יו טינק אבאוט אין די קאנטעקסט אוו קריעטינג טינגס, סאמטינג פראם נאטינג, איז דעפענטלי א מאטש ביגער חידוש. און דערפאר, כאילו, דו כאפסט זיין קשיא איז אין א געוויסע זין, ער טראכט שוין ווי אזוי ווי אזוי און אז ווי אזוי א חסידישע איד וואס ער טראכט, הייסט, איך טראכט כנראה נוח השם אלוקיך, וואס וויל איך פון דעם? איך וויל זיך מאכן א געוויסע התפעלות און גדלות השם. איך גיי דאווענען, ער גייט זאגן קרישמע, ער גייט זאגן און אנ ש אשר את שיחו מארץ מצרים, וויל ער וויל זיך נספּועל ווערן פון גדלות השם, און וואס וואט וואט אימפּרעסס הים די מאוסט, אים לכאורה אימפּרעסט אסאך ווייניגער יציאת מצרים ווי בריאת שמים וארץ, אסאך א גרעסערע נס, און אזוי ווי ס'שטייט אין שערי איחוד ואמונה ווערי פעימעסלי אז יש מאין יש מאין איז אסאך א גרעסערע חידוש ווי

עס גייט זיך נישט חולק זיין אויף דעם, עס איז זיכער אמת אז א נס פון יש מיש, עני נס, אפילו די גרעסטע יעס קביעות ים סוף איז סמאל פיס, נאטינג, נישט, לגבי יש מאין איטס נאטינג, אבער עס איז דא אין דעם א געוויסע חידוש וואס איז נישט דא אין די יש מאין, פארוואס? ווייל אויב מען טראכט אריין, אפילו יש מאין, עס דאס האט די אייבערשטער באשאפן די גאנצע וועלט, לגבי די אייבערשטער אליינס וואס איז אין סוף איז עס אויכעט סמאל פיס, אזוי ווי און ער לייגט עס אראפ אין זיין נוסח, עס איז נאר דבר השם, אויב די טראכסט א מענטש איין ווארט וואס ער האט געזאגט נישט קיין גרויסע תורות, נישט קיין גרויסע חידוש, לגבי די עצם הנשמה, א מענטש קען דיך זאגן אן א סוף ווערטער, און זיין שכל איז אוודאי אסאך מער, אויב דו זאגסט למשל אז די גאנצע וועלט איז איין ווארט, אסור אמור איז צען ווערטער פון די אייבערשטער, איז גארנישט, אזוי ווי נעמען איין ווארט פון א טיפה מן הים, סאו, לגבי איין סוף, בריאת העולם איז אויכעט גארנישט, אלזא האבן צוויי מאל גארנישט, בריאת העולם איז גארנישט, און כל שכן אז קריעת ים סוף איז גארנישט. אבער דא וויל ער אנקומען צו נאך עפעס. די ידיעה און אזוי זאגט ער און דאס דאס גייט שוין צוריק צו נאך א זאך וואס האבן געלערנט די ידיעה זאגט ער אז די חסידים וואס זענען אויך האט מסכים אין אז אין די זאך וואס הייסט יש מאין וואס הייסט ער רופט עס דא אנדערע נוסח כח הפועל בנפעל דאס דאס וואס די אייבערשטע איז כח איז מהווה די וועלט אייבערשט האט עס געמאכט א גוי פארשטייט דאס אויך זיינס די גוטע גויים בעיסיקלי הי מינס קריסטשענס באט יו נו ער זאל פארשטיין אויך די ענין פון יש מאין קיינער נישט חולק אויף דעם ס'הייסט דא אפילו אויף זיי וואס זענען יש סטאס מען מיס פאלים זע נישט נאר נאטיס וואט איז סעינג איז נאט איווען סעינג וואט אסאך מיסס פאר דעם לייק טו סעי א גוי יא ער ווייסט אבער ס'מאכט אים נישט גארנישט טון ניין ס'דא גויים וואס זיי פארשטיין דאס זיי האבן טאקע יראת שמים זיי פירן זיך אויף ריכטיג טאקע וועגן דעם וואס זיי פארשטיין אז אייבישטער האט באשאפן די וועלט יש מאין איז אויב אזוי, וואס איז דאס אז זיי זאגן אנוכי השם אלקיך, וואס דאס אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט פון תוספות און פון די כוזרי און אנדערע מענטשן, דאס איז וואן אוו די ביג איידיעס, דאס איז עפעס א ענין וואס איז מיוחד פאר פאר ישראל, דאס הייסט דער איז סאם קייט, ס'דא טאקע אמונה וואס יעדע איינער פארשטייט, השי ת ברא שכל, אבער וואס שטייט אנוכי השם אלקיך איז טאקע נישט געשריבן צו זאגן אז ס'דא א גרעסערע חידוש, אז השי ת ברא שכל איז עפעס א גרעסערע חידוש, אבער ס'איז יא געשריבן צו זאגן אז ס'דא עפעס א נייע סארט איז באניס, עפעס א נייע סארט אנדערסטענדינג אין געטליכקייט, וואס דאס איז מיוחד לכלל ישראל, און מ'דארף אין דעם אליינס חוקר זיין, ווייל שפעטער זאגט ער אז אויף דאס אויך קען די גוים, אבער נאר זאגן די ווארט. און אזוי זאגט שטייט דאך, ס'איז דאך דא א מנין, און דאס איז נאך א וועג וואס ער זאגט עס דא, און מ'וועט זען שפעטער אז ער גייט צוריק פון דעם, סאו כ'גיי נישט אריינגיין אין דעם, אבער על כל פנים ס'איז דא צוויי לעוועלס, דו קענסט זאגן אז די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט ער איז כח הפועל בנפעל ער זאגט אז דאס איז נישט אפילו אמונה מ'דארף נישט גלייבן דאס קען מען מער ווייניגער זעהן אדער פארשטיין מיט שכל אז דא אה יש עס מוז זיין אז עס איז געווען א גאט וואס האט עס געמאכט נאכדעם זאגט ער אז אויב אזוי למשל אונז דאווענען דאך לאמיר אריינטראכטן אונז דאווענען און לפי די בעל תניא איז פשט אין דאווענען אלעס וואס מען טוט איז מען מתבונן די ענין פון יש מאין אז שטייט הללי ק הללי את השם מן השמים די אייבערשטער האט געמאכט דאס די אייבערשטער האט געמאכט יענץ איז אלץ הרחבת העזבאנעס אין די ענין פון בריאת העולם ברוב תפילה, דאס הייסט שפעטער זאגט מען וועגן יציאת מצרים, אבער רוב תפילה איז נאר וועגן בריאת העולם. און וואס טוט מען דא? וואס הייסט, איטס מעיקס נאו סענס איף יו טינק אבאוט איט. ער פרעגט, ער האט אזא קשיא, כאילו, וואס טוסטו אזוי לאנג? אזא לאנגע הליקות צו מסביר אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט? כ'מיין, דאס האב איך פארשטאנען, מ'זעט עס גאנץ גוט. וואט אר יו טרייאינג טו פיגור אוט היער? וואט אר יו טרייאינג טו דו? און וואט אר טינקסט אי העוו טו פיגור אוט איז אנאדער סטעפ. צווייטע סטעפ. סאו סטעפ נומבער וואן, צו וויסן יש מאין, אדער וואס ער רופט כח פועל בנפעל, דאס איז פשוט, און א גוי פארשטייט עס אויך, נישט קיין גרויסע תורה. דא נאך א סטעפ, די צווייטע סטעפ איז עכט א ליבאוויטש סטעפ, די חסידישע בעל תניא סטעפ, וואס ער רופט די ביטול פון די פון די וועלט, און דא רופט ער עס די ביטול פון די טפל לגבי די עיקר, עס הייסט, נאכדעם וואס דו האסט פארשטאנען אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, דארפסטו פארשטיין נאך א זאך, און דאס איז שוין נאך א חידוש, דאס פארשטייט מען נישט בפשטות, דאס דארף מען אריינקלערן, דאס טוט מען ביי פסיקתא דזמרא, מען קלערט אריין נאך א חידוש, וואס די חידוש איז, אז וויבאלד אז די גאנצע וועלט איז נאר לעבט נאר פון די כח אלוקי וואס וואס מחיה די וועלט, קומט אויס אז די וועלט איז נישט אימפארטענט, ביידע באט דיס איז ווערי אימפארטענט, ווער איז עוסק אין די וואט ביטול עקזעקטלי מינס, עליסט דיס לעוועל דעט היז טאלקינג אבאוט העיר איז נאט א ריעל אנטאלאדזשיקעל ביטול, היז נאט סעינג די ווארלד דאזענט עקזיסט, און עס איז נישט קלאר אויב ער זאגט דאס עווער, און דאס דארף מען פרעגן אנדערע מענטשן, רבי יואל קאהן למשל מער ווייניגער האלט אז דאס איז די איינציגסטע זאך וואס שטייט. סאו ער זאגט נאר אז ס'איז א טפל לגבי די עיקר, די עיקר איז דאך גאט, די וועלט איז אזוי ווי א טפל, סאו דערפאר יו שוד בי מאר אימפרעסד ביי גאט, יא, ביסט נישט מסכים? אנמיוט. אז וואס? ניין, כ'בין יא מסכים, ניין, כ'בין יא מסכים, אבער די זאגסט די ווארט טפל, איי טינק די בעל תניא רייט אין די הקדמה, לא זי היא מעלת הקדוש ברוך הוא שבורא עלמא. רייט רייט רייט. דיס איז די מאסט אנאימפארטענט טינג. דעטס וואי אין חבד דעי דאנט סעי דעי דאנט סעי מען רופט נישט די אייבערשטער דער באשעפער יו קאל אים די אייבערשטער די איידיע איז טו אנדערסטענד דעט הי איז סאו מאטש ביגער דען עווריטינג דעט יו דזשאסט ניד אן עקזיסטענס דעטס אנאדער דעטס אנאדער פרט אין דעם יא דעטס אנאדער פרט ווען יו טינק אבאוט דעט מצד גאד הימסעלף באט עטליעסט מצד די ווארלד וואט יו וואנט דא ביי פסיקת דזעמער נאר מצד אס איטס נאט אימפארטענט וויר דזשאסט נאט אימפארטענט טפל בי איז איטס סעקענדערי

אבער דאס איז נאך א הסבר'ניש וואס מען קען גאנץ גוט פארשטיין, טאקע שווער, מען דארף אפשר ארבעטן אויף דעם, זאגן פסוקי דזמרה, אבער דאס איז נישט, דאס איז נאך גאנץ פשוט, נאכאלץ גאנץ פשוט, און עס איז דא, ער זאגט קלאר שפעטער אז אי וועגס חילוקים, אבער עס איז דא גוים וואס פארשטייען דאס אויך. וואס דא א דריטע מדריגה וואס דאס איז קרישמע, לויט זיין סדר, נאך פסוקי דזמרה איז דא קרישמע. אין קרישמע שטייט השם אחד, אין קרישמע וואס זיין ווארט פאר דעם איז דא, און איך מיין דאס איז ליטערלי וואט דער כוזרי סעד אבאוט השם הוויה, just in a different language זיין ווארט פון די קרישמע הייסט השם איך השם איך הייסט עס ריפט דא א סוגת מהיסוי אין אנדערע ווערטער אונז אונז לערנען אלעמאל דאס איז אלסא א ווארט אויף די רמב ם אלרעדי וויטש הי קיינד אוו טעקסט אין א דיפרענט קאנטעקסט אבער על כפנים וואס ער זאגט איז עס דא אזא ווען אונז רעדן ווען גשם עין און נאט נאר ווען גשם עין ריעלי לייק די כוזרי סעז עווריטינג דעט ווי קען ווי קען געט וויט אווער סייכל איז זאמטינג קאלד א סוגת המציאות אין אנדערע ווערטער דעט גאד מאסט מאסט עקזיסט, סאמטינג קאלד גאד מאסט עקזיסט, און לא פחות ולא יותר, איי קענאט טעל יו וואט גאד איז, וואט קיינד אוו א טינקער הי איז, אר אין אנאדער לענגוויטש האו דאז הי לוק, האו דאז הי פיעל, האו דאז הי טעיסט, קאוז דעט נאט, דאס איז שוין נישט בשליטה פון מיין שכל, און אדרבה, די בעלי השכל זאגן אז מען טאר נישט זאגן ווייטער, דער חת ס זאגט זייער פעימאסלי אין שער היחוד, אז יעדע זאך אין די וועלט דארף מען אונז פרעגן, איז עס, אימי? און א צווייטע שאלה מהי, רייט? דאז.

עס איז נישט דא קיין מהי. און די חובת לבבות, נישט די חובת לבבות, און די די חובת לב, די די כוזרי און די בעל תניא דינגען זיך בעצם אויף דעם, זיי זאגן אז דאס איז גוט פאר א גוי, דאס איז גוט פאר אשר ברא שיחו, אבער די גאנצע ווארט פון אשר יצר שיחו בהם איז אז ס'איז יא דא א מהי. און איך קען איך נישט, און ער רופט עס אמאל למעלה מן הדעת, ווייל אפשר קען איך עס נישט זאגן, אזוי ווי די אזוי ווי די כוזרי וואלט געזאגט מען קען עס נאר טעסטן מען קען עס נישט פראוון, דעטס א סופי לענגוויטש דעט די כוזרי באראד, באט דעטס ריעלי וואט הי סעיז. און דאס טייס הייסט אנוכי, און דאס דאס פארענטפערט בזה מתירת קשת המפרשים, בריאת העולם, און ער איז מסביר, נאכדעם גייט ער צוריק און איז עס מסביר אויך אין א אין די על פי קבלה אזוי ווי אין די אנטאלאדזשיקעל סענס, וויבאלד בריאת העולם אליינס האט נישט קיין שייכות, איז נישט משרש, איז נישט קומט נישט ארויס באמת פון גאט'ס מהות, ס'קומט ארויס פון גאט'ס עקזיסטענס, אויף אן סאם לעוועל קאלד דיבור און אזוי ווייטער, ממילא קען מען נישט פון בריאת עולם אנקומען צו צו זען גאט מען קען אנקומען צו הערן אז ס'איז דא א גאט מה שאין כן מציאות מצרים אין זיין אין זיין אנדערסטענדינג איז מישריש אז ס'קעלי ס'קומט פון אליינס בעצם פון א העכערע לעוול פון פון געטליכקייט ווי בריאת העולם אבער דער עיקר חידוש פון דעם איז אז דא קען מען יא זען וואס ער איז דאס איז ידיעת המהות און דעטס איז הויל תורה ביי מצה און איינער טונקט אויבן טעם טעם טעם דגן ער רופט עס אפילו א געוויסע קטנות ווייל איך קען עכ ז נישט מסביר זיין סאו הייסט עס א געוויסע קטנות

פארשטייט נישט וואס מיינט א טאטע, פארקערט ער פארשטייט נישט אבער ער זעהט זיין טאטע סאו ער האט א געוויסע ידיעת המהות אן ידיעת המציאות אפילו, ס'איז פעלט אים עפעס אפילו און עפעס זיין גרעסער וועט ער יא פארשטיין אבער די מעלה האט ער אז ער זעהט ער דארף זיך נישט אזוי ווי די כוזרי זאגט אויף אויף באופן כללי אויף חקירה אז ער דארף זיך נישט מוטשען אין צו איז דא א גאט ווייל ער ער רעדט מיט גאט ער זעהט גאט אין אנדערע ווערטער ער האט עפעס וואס מ'קען משייך זיין צו וואס כוזרי האט גערופן און זיי האבן גערופן ידיעת שם העצם יא ער קען די אייבערשטער'ס פערסענעל נאמען זיין זיין פראפער נעים אדער וואס ער רופט ידיעות ה ידיעות המהות און דאס איז לכאורה און איך מיין אז דאס איז ליטערלי נאכגעזאגט די כוזרי מיט די אלע תורות און די צירוף מיט די רמבן און די און די דאס הייסט די תוספות וואס זיי האבן געזאגט אז די ווארט איז אז דאס איז א אידישע זאך און ער קאנעקט די צוויי זאכן אז דאס איז טאקע און די כוזרי אויך דאס איז טאקע די אידישע זאך וואס ער קען האבן ידיעות המהות ער קען די אייבערשטער און די צווייטע ווייסט וועגן אים

צווייטע מדריגה איז מלאכים, דריטע מדריגה איז הייסט שבעים בשרים, ס'הייסט בשרי האמת און אזוי ווייטער. און אזוי ווי ער זאגט, יעדע איינס קען מען מאכן נאך פרטים, אבער דאס איז באופן כללי. יעצט די קלענסטע מדריגה הייסט די שבעים בשרים, ס'איז, ער רופט דאס די עולם העשיה, ס'האט צוטון מיט נוגה. און די די עין ספרים, אוודאי האבן זיי א הכרת המציאות, אזוי ווי די גמרא זאגט, אפילו די עובדא ודע זרא דקורא ליה להודא עליה הייסט אז זיי זאגן אז דער דער אייבערשטער ער איז די גאט פון אלע געטער סאו דעי דעי אנדערסטענד די מציאות פון יש מאין זיי פארשטייט די מציאות אז ס'איז דא א גאט אבער ער רעדט נישט מיט אים ער האט נישט קיין ער האט נישט ס'הייסט סיי ער האט נישט די מיטלפיגע לעוועל ער פארשטייט נישט אז וויבאלד אז ס'דא א גאט אלעס אנדערש איז בטל און ריעלי אין די בעל תניא'ס רידינג דאס איז די חו דאס איז די היפך פון עבודה זרה ביקאוז די עבודה זרה מיסטעיק איז נאט דעט דעי דאנט בעליוו אין גאט עוועריוואן בעליווס אין גאט. האבער דזארא איז מיסטעיקן זיי זענען מחשיב געוויסע פרטים פון די מציאות דעט דאנט דעזערוו טו בי אימפארטענט ס'הייסט ס'דא כוחות ס'דא שרים מלאכים אלע מיני זאכן די עובדא דזארא ער מאכט פון אים עפעס א זאך ער מאכט פון אים א גאט און דאס איז א מיסטעיק אויב ביסטו זיין א איד וועסטו פארשטיין אביסל בעסער וועסטו פארשטיין אז טאקע איז דא אזא כח אבער ער איז בטל לגבי די עיקר ער איז נאר א טפל ער איז נאר א די אנדערע לענגוויטש האט נישט קיין אייגענע כח אבער ער איז בטל לגבי די עיקר וואס דאס איז די דאס איז די גאט אליינס סאו דאס איז די צוויי לעוועלס למשל מ'וועט זאגן ס'דא סרים, די סרים יעצט איז ווערי אימפארטענט טו ריעלייז האו הי סעיז איט, קאוז דיס ריעלי גאוס בעק טו די רמבן'ס אולד ראדיקעל איידיע, איך מיין די לוי' קרא רמבן וועגן עבודה זרה, וואס וועגן די גאנצע פסוק פון אשר חלק ה' לכל העמים, וואס די רמבן לערנט באמת, און די רמבן לערנט אז דאס איז טאקע די ווארט פון בחירת כלל ישראל, וואס די רמבן לערנט באמת אז עבודה זרה איז אמת, דאס הייסט דאס וואס אונז זאגן אז עבודה זרה איז נישט סרים, דעטס נאט ריעלי טרו. אל די עבודה זרה אר ריעל טינגס, די עלהי מצרים וואס האט געהייסן כך וכך, און די עלהי מואב וואס האט געהייסן כך וכך, זיי אלל עקזיסט, דער סדום, דער האט די שבעה מסדום אויף די אמת, און ווען די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט האט ער געגעבן יצב גבולות אמה למספר בני ישראל, האט ער געגעבן פאר יעדע איינע פון די אומות א גאט, ליטערלי, איינע פון די סדום, פאר די יוונים האט ער געגעבן זעאוס, און פאר די מצרים האט ער געגעבן אמן, און פאר די אנדערע האט ער געגעבן בעל, און אזוי ווייטער. יעצט. און און דאס איז די אמת געגעבן און ביקאוז אויף דעט די רמבן ריעלי האלטס אז מען קען נישט אמת דערקעגן מיט קיין טענות פאר א גוי וואס דינט עבודה זרה. אין אדער ווארדס מעיבי הי וואלד האוו בין לייק אברהם אבינו וואלט ער פארשטאנען אבער באופן כללי ער איז גערעכט ווייל זיין מציאות זיין חיות כעלער קומט פון די פון די סארט וואס די סארט איז שוין אין די בעל תנא'ס לענגווידזש אין אזא צמצום וואס ביי אים איז נישט ניכר טאקע קיין שום מקור ביי אים איז ניכר די כח און עד כאן, די אנלי טינג יו קען נאו איז די מציאות ה, מציאות ה, הגאט, דאס הייסט די קודא לאלא דלא היה, די יש מאין, ער ווייסט די מציאות, אבער בפועל יו קענט העוו עני רילעישאנשיפ וויט איט, יו קענט גרעספ איט, ביקאז עווריטינג יו אנדערסטענד גאוס טרו דיס, דיס סדום, און למעשה, די אידן וואס זענען בחוץ לארץ אפילו זענען אויך אין די סיטואשען, פאר דעם זאגט די רמב ן, לבנתם שם אלהים אחרים עץ ואבן, או ישראל שבחוץ לארץ עובדה ותזורה בטהרה, ווי לאנג מען איז תחת שלטון הגוים, אדער אזוי ווי אין מצרים, די הכרח, יו רילי בעסיקלי דואינג דינינג עבודה זרה, אפילו דאס זאגן אז דאס נישט, איז דאך נאר אין די ידיעת המציאות, איך קען דיר טעארעטיש זאגן אז איך דין נישט קיין עבודה זרה, אבער בפועל דין איך יא עבודה זרה, ווייל איך בין סטאק אונטער געוויסע כוחות, אונטער געוויסע מציאות, וואס די מציאות, זיי ווייזן נישט גאט, זיי קענען נישט, זיי קענען נישט ווייזן גאט. דאס איז די ערשטע לעוועל, דאס הייסט עיין ספרים. נאכדעם זאגט ער דא נאך א לעוועל, דאס האב איך, דאס האב איך אנדערגליינט דזשאסט טו שאו יו, דעט רילי די ביג טינג אויף יציאת מצרים איז טו געט אוט אוו דיס לעוועל לכאורה, דאס איז ליטערלי וואס די רמבן זאגט, אז פון דעם גייט מען ארויס צו הנהגת אסור און דער רמבן טייטשט ולכל אלה היי מצרים עשר שפתים טייטשט דער רמבן נישט אזוי ווי רשי, רשי זאגט אז דער אייבערשטער האט צובראכן די געטשקעס, די די ליטעראל סטעטשוס און סטאף, זאגט דער רמבן האט ער זיי צובראכן, הא קעירס, ניין, ס'מיינט אז ער האט צובראכן די כח, די די סטרא אחרא, די ספירת די קליפה, די וואטעווער יו וואנט טו קאל דעם, די איי און סורים, ער האט זיי צובראכן, אין אנדערע ווערטער דורך דעם האבן די אידן וואס זענען באמת געווען אונטער די שליטה פון מצרים געקענט זען געקענט זען די גאט אליינס. נאכדעם זאגט ער דא א צווייטע מדריגה וואס דאס הייסט מלאכים, עס איז טאקע דא און אויך עולם העשייה מלאכים, און זיי פארשטיין יא די ביטול, דאס הייסט זיי זענען למעשה ווען ער רופט זיי, דאס איז די למעשה די מדריגה פון חסידי אומות העולם, שיש בהם מעורר קצת מעולם מלאכים, דאס הייסט דאס זענען די גוים וואס זיי דינען נישט עבודה זרה למעשה, זיי האבן יא א געוויסע ביטול און א הספנות פאר די פאר די פאר די ביטול, וויבאלד זיי זיי זענען נישט אין א מיטלדיגע מדריגה, זאגט מען אבער נאך אלץ נישט די עיקר מדריגה וואס אונז ווילן אנקומען, די דריטע מדריגה איז וואס הייסט נשמות, וואס זענען אפילו גרעסער פון מלאכים, און די נשמות, זיי זענען נישט אפילו ביטול, זיי זענען נישט, נישט נאר זיי ווייסן אז ס'דא א גאט, נישט נאר זיי ווייסן אז אלע אנדערע כוחות זענען, זענען נישט אימפארטענט, זענען, זענען א טפל, נאר זיי האבן אויך אזאך וואס הייסט, וואס ער רופט אסאך מאל ידיעות פון עצמות א גאט, אדער ידיעות מהיסוד נישט נאר ידיעות המציאות זיי האבן מען קען עס זאגן די בעיסיק וועג וואס איך קען איך איך מיין אז היער איים גאנא גאו בעק טו מיי וועי אף טינקינג דעט די כוזרי עקספלעינד דיס טינגס בעטער דען די בעל התניא ווייל די תניא מוטשעט זיך מיט אלע מיני לשונות אבער למעשה די כוזרי האט שוין בעסער פארשטאנען און ער האט געזאגט אז דאס קען מען עס רופן אזוי ווי א טעיסט אדער א סיאינג ווערסעס אנדערסטענדינג איך טעיסט עס אדער איך זעה עס דאס איז א דאס מיינט א נשמה דאס דאס איז די איידיע וואס ער רופט הימלעך פון נישט באשיינען של צדיקים און דאס איז אין היז לענגוויזש די סעים טינג אז סעינג אז נישט מיט ישראל זענען חלק אלהים ממעל סאו זיי זענען קאנעקטעד זיי זענען א זייער שורש הייבט זיך אן פון גאט אליינס נישט פון די קליפות נישט אפילו נישט פון די מלאכים נאר פון גאט אליינס און דערפאר דער קען אנדערסטענד ער האט א שפראך ער האט ער קען רעדן מיט גאט אליינס און דאס איז באמת די חידוש פון פון יציאת מצרים וואס איז ידיעת המהות אדער ידיעת שם העצם און אזוי ווייטער מיט עד כאן פשט וואס לכאורה גייט ער מיט די כוזרי שיטה און נאכדעם דרייט ער זיך ארום דאס איז א ווערי אינטערעסטינג טורן דעט הי העז און הי גאוס בעק טו די רמב ם'ס שיטה און דאס דארף מען זייער גוט פארשטיין נאכדעם גייט ער אויף די בעל תניא צוריק און ער זאגט דאס איז אלץ שיין פיין און וואויל אבער ס'איז נישט ריכטיג נישט גענוג פארוואס ווייל אונז האבן דאך שוין געלערנט און ער גייט עס זאגן אין זיין נוסח, אונז האבן געלערנט אונז ווייסן אז א נשמה איז נישט געקומען אויף די וועלט צו זיין א נשמה, ווייל ער פרעגט דאך אלעמאל די קשיא, אויב די נשמה איז א חלק אלהים ממעל און ער פארשטייט אלעס, און ער איז געווען אין הימל און ער האט פארשטאנען אלעס, קומט ער דאך אויף אויף די וועלט און ער פארשטייט ווייניגער, איז דאך סתם א שאד די צייט, עס דארף דאך זיין עפעס א ריווח פון אראפקומען אויף די וועלט, זאגסטו אז אה, מ'דארף אראפקומען, מ'צוריק ארויפפליען, נו,

קומט ארויף אויף די וועלט איז ער סטאק, אזוי ווי זיי רופן עס במעשר הגוף, און ער דארף צוריק גיין. זאגט בעל תניא, נו וואס האב איך פון צוריק גיין, וואס האט די אייבערשטער פון דעם, דארף איך עפעס, מען פארט אויף ביזנעס און מען קומט צוריק מיט די זעלבע געלט וואס מען האט מיטגעברענגט, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין גוטע ביזנעס מאן. דארף איך עפעס, עפעס קויפן, עפעס איינקויפן, דארף איך עפעס אויפטון. וועגן דעם זאגט ער אז מען דארף באמת וואס מען דארף אויפטון איז אז מען דארף וואס ער רופט עס מברר זיין די קליפת נוגה אדער מברר זיין די גוף אין אנדערע ווערטער אין נוגע צו די סוגיא מיינט עס אז די עיקר עבודה פון א מענטש איז נישט צו זיין די נשמה וואס האט א טעיסט פון גאט ווייל דאס איז איזי דאס האסטו אין גן עדן דער אייבערשטער האט אסאך אזעלכע נשמות פון גן עדן די עיקר זאך וואס מען דארף טון איז באמת גיין אין מצרים זי איז נישט ארויסגעגאנגען פון מצרים נאר אריינגעגאנגען אין מצרים כמעט, מיט דעם לערנט, דאס איז נאך אזויווי א וועג וואס זי אליין די אשר יצאתיך פון ארץ מצרים, אז די ווילסט, איך וויל דווקא די אשר יצאתיך פון ארץ מצרים, וואס דאס איז דווקא נישט דורך פארשטיין די אייבערשטער אליינס, נאר דורך פארשטיין דווקא די השגה וואס מ'קען פארשטיין מיט שכל און אנדערע ווערטער איידיע וואס ער רופט דא די יש מאין, און אויף דעם זאגט ער וואס דאס איז די סיבה פארוואס רוב תהלים וואס מען רעדט פון יש מאין רוב תהלים רעדט נישט פון חסידישע השגות פון ביטול און פון און פון די נשמה וואס זעט אליינס אפשר דא פסוקים אויף דעם אבער רוב פון דעם רעדט פון יש מאין פון פשוטע זבניות אזוי ווי זיי האבן געלערנט יא עס איבור אין מניחם רי מור בור איילף אין שיינע ווי אין סך פסוקים וואס הייבן תהלים זאגן זיי סימילער אזעלכע זאכן און פארוואס איז דאס איי ס'איז א גרויסע צמצום ניין ווייל די ריזן פארוואס דו עקזיסט איז נישט אז דיין נשמה זאל פארשטיין גאט די ריזן פארוואס דו עקזיסט איז אז דיין גוף זאל פארשטיין גאט דיין שכל זאל פארשטיין גאט און דערפאר איינער וואס ער טוט אזוי ווי די דאס איז דא דא איז זיי מחולק מיט די אנדערע חסידישע רעבעס וואס זיי זאגן אז מען זאל דוקא גיין מיט דער כח הנשמה אויב דו גייסט נישט אויפטוהן אזוי ווי דער רמב ם זאגט מיט דיין שכל בירלי א וועיסט אוו טיים און דאס זאגט ער דאס איז איך קום דזשאמפ ארום דא וואס זאגט ער דאס איז זיין טענה וואס שטייט מתפלל צריך שיתן עיניו למטה וליבו למעלה פרעגט ער וואס הייסט מען דארף קוקן עיניו למטה וואס קוקט ער ארויף דארף איך ארויף קוקן ביים דאווענען פליט מען דאך ארויף דארף איך קוקן צו די אייבערשטער ניין ווייל ליבו אל למעלה ווילסט דיך טאקע אנקומען דארט, אבער די עיניו, דאס הייסט דיין עספנות, דיין עין השכל דארף נישט זיין למעלה, למעלה איז איזי, דארף זיין עיניו למטה, גיי אריין אין פשוטע שכל, אין די שכל פון יש מאין, און און ער טענה'ט אז לאור דעם, דו קענסט ליינען וואס ער זאגט דא, ולא יעקש דיעות, כאשר אויב איינער טוט דאס נישט, מן היש מאין ולא יקה הסברה כי אם מצד שורש מוסיא להיס להשיג מהיס לא יסברך אויב איינער האט נאר ידיעת המהיס אבער הנפש הבאמת מסתרה סאו יעדער איינער ווייסט דאך אז די נארמאלע טאג טעגליכע גוף פארשטייט האלט נישט פון דעם און וואס גייט געשען וואלט ער געדארפט זיין עיניו למעלה וואלט ער געווען מיט פארמאכטע אויגן און וואס וואלט געשען ער וואלט געהאט אסאך נפילות נאכן דאווענען וואלט ער פארגעסן פון דעם אדער אין אן אנדערע שפראך וואס איך וואלט געזאגט היינט איז אז און בעיסיקלי לעבט ער אין עולם הדמיון און פאר אז ער ווערט א גרויסער פאנטאזירער, און אזוי ווי ס'דא אסאך מענטשן אז דאס מיינען ווי א גרעסערע פאנטאזירער א גרעסערע עובד השם, ווייל ער איז די גאנצע צייט איינער ולמעלה. זאגט די באר טיים מ'טאר נישט זיין איינער ולמעלה, מ'דארף זיין איין ליבו למעלה ואינו ולמטה, ווייל אונז זענען נישט געקומען אויף די וועלט צו קוקן למעלה, אונז זענען געקומען אויף די וועלט צו קוקן למטה, און וואס דאס מיינט איז פארשטיין, דאס הייסט, דאס איז ווערי אינטערעסטינג, האלט ביי תניא, איז מאכט אזווי א קוגל פון אלע שיטות הראשונים, און און צד אחד הייבט ער אן, אז אוודאי די העכערע מדריגה מצד עצמו איז אזוי ווי דער כוזרי זאגט ידיעת המציאות ידיעת השם, אבער דא איז ער טאטעלי מסכים מצד עבודה איז ער הונדרעט פראצענט מיט אויף די רמב ם'ס זייט, אז וואס דיין נשמה פארשטייט איז טאטעלי יוזלעס, און די עיקר עבודה פון א מענטש איז וואס ער קען משיג זיין מיט זיין אייגענע שכל, און ער איז קוקן ווייטער צו פארשטיין וואס ער גייט ווייטער און די מיטלער רבי וואס האט געשריבן דעם מאמר ער שרייבט עס איבער אזוי דריי פיר מאל אין זיינע ספרים איז זייער שטארק מאריך אז קיינער זאל נישט מאכן קיין טעות אז דאס דער דער אלטער רבי זאגט אז ס'דא מדריגות וואס זענען העכער פון דעת דאס הייסט די מדריגה וואס הייסט אנאדער לענגוויטש פאר איט וויל בי סובב כל העלמין און די אלע און אזוי ווייטער און מענטשן מיינען אויב אזוי דארף מען זיך נישט מתבונן זיין אין דעם איז גענוג אז מען ווייסט ניין און ווען ווען עס שטייט זיי שטייט מען דארף האבן ראיה אמינע נישט קיין די וויזע דריש גייט מיינט אז מען דארף דאס אויך פארשטיין איי ער זאגט אז מען קען עס נישט פארשטיין ס'איז שווערער צו פארשטיין דארף מען זיך מער מוטשען מיט צו פארשטיין פונקט פארקערט פאר וואס מען מוטשעט זיך נישט צו פארשטיין מיט זאלסט קענען מסביר זיין בסך הכל פשוט איז טאטעלי ווארטלעס אויף וויפיל ס'איז נוגע צו עבודת השם צו צו מציאות האדם בעולם הזה און דא קומט באמת די בעל תניא צוריק פול סירקל צו שיטת הרמבם מען דארף אין פלעין חקירה אין פלעין פארשטיין זאכן וואס ליטערלי אלזאו חבד אפישעלי דאנט לייק חקירה באט דיס איז ליטערלי וואט חקירה מיענס און דאס איז אזויווי א אנדערע וועג פון עס זאגן אנשטאט זאגן אז מען דארף חקירה ווייל גארנישט קען אמונה אדער אזוי ווייטער מען דארף חקירה ווייל אונז לעבן די עולם השכל אונז לעבן נישט די עולם הנשמה די עולם הנשמה איז געווען גאנץ גוט פאר ס'איז געווען בריאת העולם אונז לעבן די עולם השכל און די איינציגסטע וועג ווי מען קען ארבעטן מיט די עולם השכל איז מיט די כח השכל און טאקע

און די קאצקער רבי האט געזאגט פאר די פאר די רבי רבינים זייער זייער א ענליכע זאך וואס די אנדערע ספרים זענען מסביר אז די די קאצקער רבי קען ענטפערן ביסט גערעכט אז א איד קען פארשטיין א שטערע צעסיכו אבער וואס האב איך פון דעם איך בין ברוך השם געווארן א איד סאו איטס מעטש אוטאמאטיקלי איי העוו עווריטינג פאר פרי באט אונז זענען דאך נישט געקומען אויף די וועלט צו באקומען זאכן פאר פרי דאס איז זיכער א זאך וואס די קאצקער רבי וואלט מסכים געווען מיר זענען געקומען אויף די וועלט צו אויפטון זאכן וואס מען קען נישט פאר פרי וואס מען דארף פארשטיין און פארשטיין דארף מען אזוי ווי ס'שטייט צו מיר מראה עליהם דארף מען חשבונא זיין אין די ענינים פון און אשר ירבה לו שיחו, אין אנדערע ווערטער אפילו די מצוה פון אמונה וואס עס שטייט אשר ירצה שיחו מיינט באמת לויט די בעל תניא אז מען זאל זיך מתבונן זיין אין די מדריגות פון אשר פון אשר ירבה לו שיחו, און לפחות אז אפילו די מצוה פון אשר ירצה שיחו דארף מען אויך פארשטיין מיט די שכל הפשוט וואס איז פון מעשה בראשית. אקעי. דאס איז מיין שיעור וואס איך האב מחדש איבערגעזאגט נעכטיגע שיעור און זאגט אז די בעל תניא האלט אויך אזוי ווי מיך.